Gesetzer si Reegelen, no deenen eis Gesellschaft funktionéiert. Si erméiglechen e gutt Zesummeliewen a gëlle fir jiddereen. Wéi gëtt da lo bestëmmt, wat Gesetz ass a wat net? Ee Gesetz fänkt ëmmer mat engem Virschlag un. De Gesetzesvirschlag huet mat Froen ze dinn, déi d'Leit beschäftegen oder déi musse gereegelt ginn. Dee kënnt entweder vun Deputéierten aus der Chamber, si maachen eng Gesetzespropositioun, Proposition de loi, oder, wat meeschtens de Fall ass, vun der Regierung. An deem Fall schwätze mer vun engem Gesetzesprojet, projet de loi. Eng Rei Gesetzer ginn och op Direktiven, dat heescht Texter vun der Europäescher Unioun zréck, déi an eis national Gesetzgebung iwwerholl ginn. Huele mer ee fiktiivt Beispill. Fir d'Sécherheet am Verkéier ze verbesseren, schléit d'Regierung en neie Gesetzesprojet vir. Am ganze Land, an alle groussen a klengen Uertschafte soll een an Zukunft just nach mat 30 Kilometer an der Stonn däerfe fueren. Vill Leit fannen dat eng gutt Iddi, virun allem d'Foussgänger erhoffe sech, datt d'Stroosse méi sécher ginn a manner Accidenter geschéien. D'Automobiliste si vläicht manner begeeschtert. Si fäerten, datt si elo méi Zäit bräichten an eventuelle Protokoll riskéieren. Soubal de Gesetzesprojet offiziell agereecht, dat heescht deposéiert ass, fänken d'Aarbechten an der Chamber un. Net all Deputéierten ass Expert am Beräich vun der Verkéierssécherheet an net all Deputéierte ka sech ëm all Thema këmmeren. Dofir ginn et Chamberkommissiounen. A sou enger Kommissioun kënnt een Deel vun den Deputéierten zesummen an hëlt den Text ganz genau ënnert d'Lupp, Punkt fir Punkt. D'Kommissioun kann déi verschidde Bestëmmungen, déi am Text virgeschloe ginn, guttheeschen, si kann awer och eenzelner zréckweisen oder änneren, amendéieren, wéi een dat och nach nennt. Wa Froen opdauchen oder eenzel Saachen net kloer sinn, da kënnen d'Deputéiert Spezialisten ëm Rot froen. Si kréien och den Avis vun de Beruffskummeren an Organisatiounen, déi direkt oder indirekt vum Gesetz betraff kéinte sinn. An dësem Fall wier dat zum Beispill eng Associatioun vun Autofuerer oder e Veräin, dee sech ëm Verkéiersaffer këmmert. An da kréien d'Deputéiert natierlech och mat, wat d'Leit denken, wann zum Beispill d'Bierger manifestéiere ginn, Petitiounen erareechen oder wann einfach diskutéiert gëtt, sief dat elo dobaussen oder um Internet. An dat muss net. Kann awer och mol Afloss dorop hunn, ob un engem Gesetzesprojet nach eppes geännert gëtt. Nieft der Chamber gëtt et de Staatsrot. Deen iwwerpréift den Text virun allem juristesch. E kuckt ënnert anerem, ob den Text net a Widdersproch zu anere Gesetzer, zu der Lëtzebuerger Verfassung oder zu internationalen Traitéë steet. Esou kann zum Beispill kee Gesetz gemaach ginn, dat géint de Prinzip verstéisst, datt d'Mënschen all gläich sinn. De fäerdegen Text gëtt an der Chamberplenière virgestallt. Dono kréien d'Deputéiert d'Geleegenheet, Stellung dozou ze huelen. No där leschter Diskussioun gëtt dann doriwwer ofgestëmmt. Wa méi wéi d'Hallschent vun den Deputéierten do sinn a vun deenen der méi wéi d'Hallschent dofir stëmmen, ass d'Gesetz ugeholl. Domat ass d'Prozedur, de Wee vum Gesetz nach net ganz fäerdeg. D'Gesetz muss nach vum Grand-Duc ënnerschriwwe ginn. Och den zoustännege Minister muss mat ënnerschreiwen, hien iwwerhëlt d'Responsabilitéit fir d'Gesetz. Wann et dann am Journal officiel. wou all d'Gesetzer dra stinn, verëffentlecht ginn ass, trëtt et a Kraaft. Vun deem Moment un mussen d'Bierger sech och un d'Gesetz halen. Den zoustännege Ministère huet awer och nach als Aufgab d'Gesetz an d'Praxis ëmzesetzen. Bei eisem Beispill heescht dat, datt dofir gesuergt muss ginn, datt iwwerall déi richteg Schëlder stoe kommen an datt d'Leit sech alleguerten drun halen. D'Gesetzer reegelen d'Zesummeliewen. Si si fir d'Leit do a jiddereen huet och d'Méiglechkeet, de Wee vun engem Gesetz ze beaflossen. Fir datt dës Texter esou gutt ewéi méiglech ginn a well d'Gesetzesprozedur no streng gereegelten Etappe verleeft, brauch et seng Zäit, vun der Idee bis zum fäerdege Gesetz.